Proġetti ewlenin f'Għawdex bħalissa fejn waslu? Nsemmilek ewlenin fosthom il-pixxina u l-airfield. Hekk hu,
il-pixxina, iċ-Ċentru Akkwatiku Sportiv propju miexi miexi b'ritmu tajjeb. Il-fażi tal-kostruzzjoni hija kompluta, għaddejjin bħalissa wkoll bix-xogħlijiet fuq l-emendi u finishings. Ovvjament, dawn jirrikjedu numru ta' ġranet, numru ta' xhur ukoll ta' xogħol għaliex filwaqt li forsi U hekk hu, l-ikbar parti fejn tidħol kostruzzjoni, l-istruttur li rridu ngħidu fuq xejn anqas minn ħamest itmiem bħala bħala area, hija kompluta. Ix-xogħol tal-finishing se jieħu l-ħin tiegħu wkoll. Però qegħdin naħdmu bla qiegħda għaliex irridu naraw li propju dan iċ-ċentru akwatiku u sportiv ikun jista' jitgawda mill-pubbliku kmieni s-sena d-dieħla. Ġifieri għandna dak it-target u committed li nkunu qegħdin inżommuh. Apparti minn hekk, kif qed tgħid tajjeb inti, nedejna wkoll proġett proprju mal-bidu nett ta' din il-leġiżlatura tal-airfield. Tal-airfield li ilna nisimgħu dwaru snin u snin twal, id-deċiżjoni ttieħdet li proprjament hija wkoll parti mill-manifest ta' dan il-Gvern li ssir airfield ġewwa l-gżira t'Għawdex Proprju fil-jiem li għaddew kienet għaddejja wkoll konsultazzjoni pubblika sabiex kulħadd iwassal il-ħsibijiet u s-suġġerimenti tiegħu. Issa nkunu qegħdin nevalwaw dawn l-istess suġġerimenti u nkunu qegħdin nimxu 'l quddiem. Jiġifieri hemmhekk il-proposta kif hija mressqa hija proprju għal airfill ta' 450 metru, jiġifieri l-istrip li hemm bħalissa tirdoppja bħala is u tkun tista' tilqa' fija aircraft. Aircraft li jġorru bejn disa' u ħdax il-passiġġier, però qegħdin naraw diġà anke għall-fatt issa li għadna fi fażi ta' proposta, rridu mmorru fil-fażi tal-planning. Però diġà qegħdin naraw interess minn diversi setturi li qegħdin iħarsu b'mod pożittiv lejn dan l-airfield. Apparti li dan il-proġett ikompli jżid mal-konnettività li għandha l-gżira Għawdxija, u rridu nkomplu nsostnu dak il-punt, apparti li jaqdi forsi wkoll l-esiġenzi tal-Għawdxin li jkunu ser isiefru bażikament u jistgħu jagħmlu ċ-check-in minn Għawdex stess, imorru l-airport jibqgħu sejrin. Din ser toffri opportunità wkoll għal numru ta' turisti u forsi wkoll turisti ta' kwalità li jiddeċiedu li jużaw dan is-servizz, se toffri wkoll opportunità għal settur ekonomiku forsi ġdid ġewwa l-gżira ta' Għawdex b'mod partikolari fejn jidħlu l-iskejjel tal-bdoti li nafu li l-airport ta' Malta huwa very busy u għaldaqstant ix-xewqa qiegħda hemm li Ikun hemm rilokazzjoni ta' numru ta' skejjel ukoll sabiex proprju joperaw minn ġewwa l-gżira ta' Għawdex, jekk kemm-il darba jkun hemm din il-faċilità. U aktar minn hekk ukoll, hemm interess ukoll mill-industrija ta' drone testing li jkunu wkoll interessati li joperaw. U għaldaqstant, filwaqt li ma rajniex kbir, ma morniex għal xi ħaġa kbira, airport kbir, u forsi mbagħad qatt ma kien isir, morna għal xi ħaġa li hija fattibbli u aħna kommessi li propju nkunu qegħdin nimplimentawha.